Insellmulkom u nilqgħukom għat-triq tagħna llum li kif qed taraw qegħdin hawnhekk fi Triq l-Iskultura, ir-Rabat u llum ħa nkunu qed inlaqqgħukom ma' erba' skulturi, ħamsa propju, u l-iskulturi tagħhom. Ara wara x'inhu. Qegħdin taħt l-istatwa tal-iskultur nazzjonali u hawnhekk għandi skultura ċeramika. Kieku jkollok tħares li għandu l-iskarf tal-Juventus u mdejjaq. U hawnhekk għandu miktub, Tifożu della Juventus duemila e diciotto, naħseb kienet xi darba li tilfu xi ħaġa. Kieku xi semittija l-iskultura. Juventi li ndejja. Rispett kollu lejhom. Ma tantx tiġri eh, Għax għandha ħafna ħbib Juventi. Ma tantx tiġri lil Juventi li jkunu dejjin imma forsi fuq ta' Champions League. Hmm, ħan intaqgħu ma' l-iskultur illi għamel din l-iskultura. Jirrem Mandabela mill-ħamru propjament noqgħod raħaġdid. Da xuq battu koinċidenza u mill-1993 u ma waqafx sekonda, ġifieri dejjem għaddej, kif qed taraw dawn qed li tal-qalbi da referee pereżempju, għandi oħrajn, dawk huma karikatura pereżempju u dawn huma clowns, differenza, fhimt? Tagħmel kull tip ta' xogħol, qed tifhem mhux dak huma studjati mkien completely self-taught jiena, jiġifieri, Ħadd ma limni xejn, ħadd, ħadd, ħadd. Fehmni daqsxejn, kieku kellok it-tiegħi. Qed ġibni fuq it-television int? Le, għal fuq il-Facebook dal fuq it-triq. Mela ħadd ġibni tajjeb, grobot. Għid. Kieku kellek is-semmija. Xi s-semmija? Apparti l-pupa bla ras. Isa tip ta' mara naħseb. Mhm. Nsemmija x'bordieri, ma nistax. Għax dija skultura da bla isem, irridu ntuwa isem. Eh, fim, eh. X'taħseb?

Telqet il-mara bla ras Spanjola. Mara li hi bla ras hija mhux bħal ta' dak, dak għandu ras. Min? Mhux bħal ta' dak. Għal dak għaraf tal-moment. Tlaqna niltaqgħu mal-iskultur. Aħna mhux. Jiena Sina Farrugia, ili naħdem ġo dal-istudio mill-1984 u armajtu form żgħir. Ix-xogħol tiegħi inħobb naħdmu metodi ta' kif jinbnew il-bombli. Jiġifieri ħbula, biċċiet tat-tafal żgħar, nuża ħafna t-texture. Pereżempju hawnhekk għalkemm din hija hija xena, dak il-kliem ta' kif kien qabel ħarrub u blat semmejtha, qed tara li hemm il-ħbula, dawn affarijiet li jużawhom it-tfal iż-żgħar, ta' li jużawhom it-tfal iż-żgħar. U issa ħa nurikom l-aħħar biċċa xogħol li għamilt. Ta' fuq hija l-ħobb, it-tama, din hija li tħobbar l-imħabba u din hija l-faith. Issa dan l-artist partikolari mill-Mosta għandu dil-biċċa arti tal-bust u jixtieq itih isem. Meta tħares lejn dal-wiċċ ikollok issemmih, x'issemmih? Ġanni. Ġanni, allura u Ġanni x'iktar Ġanni u wiċċu xi kuntent Ġanni mela allura Ġanni mhux kuntent. Ġanni l-irrabjat? Irrabjat. Ġanni l-irrabjat. Mela ħammuru nintaqgħu mal-iskultur li għamil din l-iskultura li nsert tagħmel wiċċu jismu Mario. Jiena Mario Borg, il-ħobbi tiegħi huwa Skultura, eh, jien l-iskultura dan it-tip ta' skultura ta' terrakotta dawn l-aħħar 10 snin u bħala xogħol nħu biex nagħmel il-klassiku busti eh, li huwa realistiku u li huwa klassiku. L-aħħar biċċa xogħol tiegħi hija eh, l-attività U nħarsu il-qoddim ħan nagħmlu iktar xogħol sabiħ. Jisa t-sok forma ta' bawl. It-sok forma ta' bawl, x'taħseb? Il-bawl sok, dak il-bawl sok. Tajjeb. Għamur niltaqgħu mal-iskultur li għamela. Jiena li Jajzer Galja, mir-Rabat, Ili niskultura mindu kont tifel żgħir. Maġenb in-nanna tiegħi kien jgħix Anton Agius u darrieli l-imħabba taż-żebbuġ. Bħalissa qed naħdem fuq dil-biċċeru illi fija figuri tal-ħut u ma' dil-figura wkoll fl-istess ħin qed naħdem fuq skulturi oħrajn għax ma nibdix ma' xi ħaġa u nillestija. U hawnhekk għandi xi ħaġa li tixbah ras ta' żiemel. U ma nistgħux nitkellmu fuq l-iskultura u fuq ir-Rabat u ma nsemmux l-iskultur per eċċellenza, l-iskultur nazzjonali. Il-mara tiegħu Louise qiegħda hawnhekk ħdejna. Louise, fejn kien jaħdem? U kien hawn kien jgħod ipinġi, pinġa dawk id-disinji. U għandu fil-garax għandu l-istudio fejn kien jaħdem il-ġibs u t-tafal. Kun hemm xi waħda li ddejqek naqra ma tantx Di, għax kella l-eskanjetru. Bsart, eh? eh, kem naftit, ek xawa unek urina da xej. Di għamila fil-69, l-ewel ma beda eh, jisperimenta bit-skok. Għax qabel meta ġi mill-Ingilterra kien jaħdem astrat u grejjex il-klima u bat skopra li mhux qiegħed hawn Malta mhux jaħdem u sab it-tskuk ta' żebbuġ. Beda jesperimenta biha. Anton lilek ġieli kien ħammiġlek u kont tinnervja naqra. Ħafna, ħafna, eh? ħafna. Għax inti kont nkun għadek tnadaf bħallum il-ġrata ta' tindifat li, eh? eh? U kien jiġi bit-tafal jew hekk. Bit-tafal jaqbad it-telefon imma. Nistgħu naraw il-garax? Iva, iva. Min jaf kemm il-monument u opra tarti inħolqot hawn, eh? Iva, iva. Dejjem kien jaħdem xi ħaġa. U min jaf kemm bħalna jiġu nies biex jaraw fejn kien jaħdem u hekk, eh, dejjem għaddejja, inti eh. iżda għandek xowru. Iva, iva.